Saýylma.
Şeýtsene o braçik. Ýatyp diýen.
O braçik. Öňräk Gurbaşa da diýdimä. Gurbaşa da Gurbaş näçe wagtlap maňa agam diýip gezdi. Hmm. Sen menem şeýle boldy. Oho.
Sen kiçi menden. Hawa, bir ýaş kiçi.
86 my? Hawa.
Ýeri.
Näme üçin garraň ak diýip sorapdyrlar agam instagramda.
Bilemok.
Genimi? Naýer.
Ne? Näme üçin näme şu garraň ak? Pozitiwde da всегда Edi lişni detallaryny aýdyp durmak gerek. Däldir. Lişni detal bolanda Näte?
Näme?
Kosmetologiýa eýle beýle. Yo yo yo, kosmetologiýa ýa-da gidilenok. Ýa-da kosmetologiýa ir brado 45 ýaşda gitse hem bolar.

Şu stil bolansoň bilýäňmi bir hili. E menem arsi dik goýdum. Men DJ dik goýmadym şonda da arsi dik goýýan ukaroçyn. Her soň aýka kawr toýlarda DJ, DJ arsi, arsi DJ, aý şeýdip, şeýdip galdy da. Berat şu Instagramda köp gelen soraglaň içinde öýkelän akmy ýagşydan diýip.
Ýa näçe öýkelejek? Degişli adamdan öýkeleme brat. degişmelerini neme göreňakmy? Ýok. Gödek göreňakmy käwagt? Aý. Ýok. Ýer diýer, itirer kerwen geçer. Şoň şol aýdym çykardym da. Itirer kerwen geçip gider, itirer durar. Ýöne ýagşam ýürä, ýürä, ýürä iň soňda özi goýar, goýar. Ýöne bir tarapdan maňa gaty gowy reklama da. Şuna. Ete. Daşary ýurtda ýörite ýyldyzlar şo

Geleni alyp gaça boluş Görýäňmi däli däli ýoluş Görkezýäňmi ýa edýäňmi tomuş Sen hakykatmy ýa-da fotoshop Çekme özüňe men ýöne degişýän Düşünmedik Meň toýuma gitişiň ýadyňa düşýä? Hawa arçmanamy? Hawa Şu wagtlardy şol ýanwaryň soňy-da Ýok maýda dälmi? Ýok ýanwaryň soňy sowukdy
Ýok, gyz tarapyňa altyn ýyldyz-a boldy seň. Hawa. Oňa-da bar, onda-da bardy. Ýan bar-da şo. Hmm.
Ýan bar şo. O teleşkada aýtdy-a pritsepde. Hawa, hawa. Gowy toý boldy. Esasy
Hemran gruppasy bardy. Gruppa o meni ýok edin. Heret şonda nähili bolanyny aýdaýyn men. Hemra jan, jany sag bolsun. Heret men saňa jaň etdim. Şo toýy sowup ber diýjek boldum. Senem eliňi almadyň. Hmm. Onnoň Hemranam çagyrjakdym-da, Hemra-da jaň etdim. Şeýle-şeýle, toý edýän, gel diýdim. Olam, kim aýdýar diýdi, Osnownaý edinçi kim diýdi. Şu wagt üntä gürleşemok diýdim, üntä gürleşemok-da. Boldy agam, özüm bararyn, sowup bererin, toý sowuşdygymyz bor-da diýdi. Menem, Arşa diýjek bolup otyrdym diýdim. Arşynam çagyr diýdi. Olam gelsin, bizem bararys diýdi, sen şoň. Şo asnawna gruppaň bar diýip arkaýyn bolaý diýdi. Toý sowgadymyz bor da diýdi. Şeýdip Hemraň gruppasy gitmeli boldy. Ýogsa aslynda saňa diýjekdim men. Ýok, o molla şoň gruppa giden. Näme üçin?
Gaýtmanyň zat işe da. Sen ýöne Hemradan soň gaýtdyň ýadyň üçem şol. Ýatdy. Ýok. Näme üçin? Sebäbi aýdymçy kän boldy. Ondan toý. Disk barmy şu toýuň?
Bar bir ýerlerde bolmaly.
Görelde bir. Seret. Toýuň orta aralaryna Hemra geldi ýanyma. Agam diýdi, aýdymçy kän diýdi, maňa gezek ýetenak diýdi. Oglanlar galýar, men gaýdaýyn diýdi. Ýok, kim, kim bu aýdymçy bardy? Başga-da bar, Bilbil bardy, Şamyrat bardy. Gurbaş, Gurbaş soňky toýda bardymykaraý? Gurbaş hem şu toýda bolmagy mümkin-ow. Bardy-da. Senem gezek bereň aga. Şeý diýdi, aý,

TikTok oň dostlaryna görkezýär. Eý, şu kommentariýa ýazy welin, şu wideo gyzykly öýdýän, sen hem gör diýip. Ha, indi şol ýa welin. Ondan soň bäş-on günden pozaý. Ha, ýok, men pozamok wapşe hiç zat. Ýok, hawa. Durubersin.
Neme diýýä-de, Ýesi tebe obsujdaýt, znaçit, ti liçnost diýýä. Hawa. Seň gepiňi edip, seň gürrüňi etseler, znaçit, sen bir ýerde bir wes meýdedýäň. Ýagşy sorag berýär diýip. Nämeden gorkýaň diýen sahnadan kowulmak diýýärdim bilýäňmi şony? Birinji peredaça. Hawa. Näme şu şou ýaş şou, ýaş şowda. Hawa. Şo iň ýetdi zat gorkýan zadym şo. Ýöne Hudaýa şükür elhamdülillah şu wagta çenli gorkýarynok. Sahnadan kowulmak aýdyp durkaň düş bar git. Bor düş geçir oňa, oňa ol aýtsyn diýýär düşünýäňmi? Aşa erbet bolýar şonda. Ýöne göçme maýada-da düşünip bolýar muňa. Sahnadan kowulmak ete sen şu wagt gereklenýäň. Belli bir wagt gelýär, halk seni gereklänok diýip hem. Şoňa görä-de, şoňa, şoň üçin hem brat. Hawa. Döwre görä işlemeli. Hawa, şoň üçin hem düşünip bolýar. Şolam, şolam döwre görä işlemeli.
Artist üçin şolam kyn zat.
Kyn, şoň şu öz iň esas kyn zat näme diýsene, Orçun brat. Bir derejä baryp, şu derejä saklamak kyn. Hakykat. Düşünýäňmi? Hawa.

Sekizde başladym da. Tutuş toy sow. Hawa. Ýöne Arsi Arsi diýip tanalyp başlan we 2005-de, 2006-da uje başlady. Ýöne o mahal, o mahal ýöne Rewaýdan bolýardym, Zadeden bolýardym. Wynujden şu stile geçmeli boldum. Şunuň üçin. Ha, toýa bolýan stil. Hawa. Sebäbi birazjyk bir neme, neme, neme boldy da durmuşda. Her kimde de bolýan bardyr da diýjek bolan bir kynçylyk period. Çornyý polosa geçdi-de. Men şoň üçin öz durmuşymy başga täze galjak aýdymçylara ýa başgalara jylat edemak däl. Şu şu geçen etaplam bulaý. Bilýän öňki aýdymçylardan bilýäni bardyr ol zatlar. Men şu aýdym aýdymçy bolmak. Durmuşyňda bolan bir wak bir zat seň döredijiligine täsir etdimi? Ýok.
Aýdymçy bolmak üçin diýen.
Rep aýdýadym diýdiň. Ýok, rep aýt, obşi men şu aýdymçy bolmak üçin. Hawa. Şu durmuşymda periworot boldy men we durmuşym üçin. Aýdym islenmedi, islenmedi. Hmm. Ýöne men şony все равно men dokazat etdim. Çünki adam arzuw etse, dilek dogada bolsa, bu da islese, şony do konca baryp bolýan eken. Ýöne men şony dokazat etdim. Men bolaryn diýdim, men ýyl aýtdym boldum. Molodes. Adamlaň söýgüsini gazynyp bildim. Arsy diýip znaçt at barmy? Men nähili bolaýyn? Kilçik diýýäler, ädýäler, beýdýäler. Men ýöne adamdan taňryýakdan alyp gaýdýan, şony dawon et gaýdyp bilýän näme toýda? Boldy. Maňa başga zat gerek ýa. Iň wajyby şo. Iň wajyby şo. Men ýöne dawon etdim. Hudaýa şükür toýlaryna sowýanam. Hiç kimde näçe toý bardy, mende de şo toý bar. Özüň bilýän. Mesele ýok. Sport bilen nägile ara? Sport bilen öň gowudy. Maňa şu toý sport da ol. 4 sagat böküp böküp gül ýaly sport. Gowy ýadaw wagtyň bolýamy? Men göremak seň ýadaw wagtyňy. Dagy näme? Bu bolsa bildire maňa men. Hemişe energiçsi sen. Bildirmeýän.
Ýadaw şu ölüp barýan şonda da ýylgyryp. Ýa toýda däl durmuşda da şeýle. Durmuşda şon ýaly.
Aý ýok. Nähili bolsaň durmuşyňam şon ýaly bolýar. Seret Ony ýörite edýän dälsiň bäh. Ýa ýörite edemok ýöne men. Ýa-da bolsam men, ýa-da bolsam aý. Brat men näme näýär? Borlaý on ýalat ýok. Edildim. Ýöne şark murk da aý. Ha ha. Kimi diňleýäň özüň aýdymçylardan? E brat hemmesini hem diňleýän haýsyny aýdym gowy bolsa tapawut ýok. Prem.
Näil bagşy bolanda da hemme aýdymlar super bolan ha brat. Kim bolanda da. Tarkanyňky şeýle.
Goýsana näme albomyny, bir albomyny, bir aýdymyny goý, diňlenýär diňlese. Beý diýme. Bolýa, bo, bo, aýdan aýt, aýt. Şu wagt şeýle däl, bir döwür nähili? Bir döwür, ha, o aýt, o, näme? Kuzu kuzu, Hop, kuzu kuzu, o. Döwürleri. Ýo, men sana tarkan erbet diýmok, tarkan gowy, mesele ýok. Tutuş albomyň boldy da. Oň awraýyna bar bilseň başga hiç nime de gerek däl. Ýöne diýjek bolýanym, hem aýdym gowy däl, lüboý aýdym çyňam. Hemmesiniň hem sungaty tüweleme gowy, özi üçin.

Şu gowy da şu. Täzeden repeat goýup diňlänýä. Aa.
Öň bilýäňmi?
5 kuplet. Owa. Ay bir Indoniýa zat ýok brat ol. 4 titir. Zapev, prpev. Ýa zapev hem ýok, ol prpev. Owa. Ay adamlaryň nemesinde galmaly la. Şu powtarýar, gaýtalap aýdyp biler ýaly. Ony toýda näme gysga bolsa gözeneňakmy? Ýok.
Käna Hudaýa şükür. Toý, toý repertuar bratok.

O zaman hiç şa aýdyma jile ededemo. Opşi şa kliwa aýdyma men jile edemo. Şo häsiýetiň bar aýdyma. Hawa.
Täbi şondan çörek iýende men şoňa wlajit edýän. Düşündiňmi? Öz çörek iýen zadyňa wlajit etseň sana duwaýno gelýär da. Hemme aýdymçyň hem şeýle de. Ýöne köpüsi beýle däl. Ýok, köpüsi däl.
Hakyky sungat söýen aýdymçy onýa bolmaly. Men sungat, men sungat, men mende bar brat. Men sana diýen 100% sungat ýok. Men boýun erkek boýun almak, erkek düşünýän. Şu 100%-den 70%, 75-70% bar mende.
O näme diýdiň? Kak seret ne sungat, sungat bagşy, bagşy da, hacı hacı bagşy. Düşünýän, Emre bagşy. Mekan bagşy, düşünýän. Onuň Kerim bagşy, bagşy adam, bagşylar. Hawa. 100% bagşy. Hawa. Hakyky bagşy. Men bagşy däl. Men çeper gowuşçy, aýdymçy. Düşündiňmi? Men şolarda ba baza, şolarda ba baza. Mende 70% bar. Ýöne mende ba baza. Olarda ýarynda ýok. Düşünýäňmi? Pozitiw men ýaly diwijeýe men tans pans bilýän şu zatlara dolar ýanna. Hawa. Düşünýäňmi? Onda men ki şeýle neme bolup görünýär. Lalaşamak sebäbi birinjiden-ä Her gülüň öz isi bar. Şo, men şony düşündirjek bolýan.
E, dogry zat, dogry aýtmak gerek. Hökman hemme kişiň sesi diapazony beýle bolmaly diýen zat hem ýok. Men şony düşündirýän, brat, düşündirýän, düşünýäňmi? Ola seret, bizde bir näme bar, sen aýdymçy, biz hemme stil aýtmaly mykdy diýen ýa zat. Ýok, brat. Hawa, ýa beýle däl. Men, men, men halk aýdym aýdyp bilmeýän. Aýdaýyn hem aýdan men, mesele däl. Ýöne özüme bir gelişäýjek türkmen aýdymlary, halk aýdymlary bar-da, hökman agyr aýdymlar ýok. Hemmesini agyr aýtmaly däl-ä. Ýok, hökman däl, hökman däl.
Jan agam biz diňe kofe diýdik agam. Ne mähriban dostlar, şowhun marketde hemme zat malade. Ma. Kazan diýen ki getir men maňa ber. Ters ýalňyşdy goýdan kimi? Ýok men ka kofe kazan.
Men kim kazan ha? Botda bor içi bersene. Ýöne toýa barýan toýda şow gerek brat bilýän üçin. Toýda bar sen o bokurdan gorkut ya birine ýaryşma galadaň ýok. Awa. Toýa barýaň, sowaýaň, esasy toý ýerinde dawon edýäň, adamlar dynç almana barýar. Tans etmäne barýar. Şolar berýäň däm, boldy, şo. Ýöne tutuş toý diýmek aňsat zat däl-le, Kimden öwrendiň sen?

ýanyna alyp gidýärdi toýa. Kömek edýärdi. Edil elinden tutup, sen şunu aýt, şunu aýt diýenok. Hawa. Ýöne ýanyna toý alyp gidýärdi, bilýäňmi? Işleýärdik studiýada da. Hmm. Onu şonuň gaty 100-den 90 göterim öwrendim-de, diýme zat. Şu adam şoň miweleri. Düşündiňmi?
Bir meňzeşligem ýok däl şoň üçin. Hawa, meň şoň üçin meňzeş däl, brat. Şoň üçin meňzeş. De, öwre hemme zat öwrendim da şonda. Ýöne halypam diýip elimden tutup öwretdi diýim ony. On ýaly. Sag bolsun. Ýöne halypam ýok. Glam bir birine gatnap bilýäňmi ýa şoň nime on ýaly zat ýok. Näçe toýda çalyşýarlar o. Ondan hem Resuldan sorap gör, arada bir toýda boldy. Men aýdyp durun, Toýýanyň daýysyna söz berende, Mekanjan gaýrat ede gör diýip. Sen hakda anekdot kän-ä. Ha, kän-ä men hakda hem. Prywıçny. Özüň bilýäňmi anekdotlary? Nämäni bilýän, ýagşyňkylary-a bilýän. Arsýaly dörär öýdemok, indi dörese-de ýörär öýdemok diýýär.
Nimäni aýtdylar bir gezek? Näme? Bir toýda diýä, toý ýeti diýipdir. Ýagşa, ýagşy, seret. Arsa degme, şuň ýöne degip ýörsüň sen şuňa. Arsy ýaly başga ýokdur diýipdir. Ýadyňa düşýärmi şo? Ýagşy näme diýdi?
Bilmem, bilemok näme diýdi. Hudaýa şükür diýdim diýä. Hudaýa şükür diýdi. O, Hudaýa şükür diýdi. O, ana, ana, ana. Hudaýa şükür diýdim. Şu başky bolmadygam gowy zat diýdi. Indi men men eşden näme aýdaýyn? Arsy diýä bir güne iki toý belläpdir diýä ýalňyş. İkisi hem atkaz eder ýaly toý däldi ýa-da. Aha, onuň. Näme etmeli? Sen bir özün bilmeýän aňda oturup çykyp Bir günde iki toý näme etmeli? Haýsyna jaň etmeli? Bir gün gezipdir diýä şeýdip. Näme etmeli diýip. Ondan bir gün şu toýa toýuň bir jaň edýär diýýär. Arçy şeýle şeýle toýumyzyň sähedi ýitip gitdi. Agam seni Hudaý gorap diýýär diýýär. Ýok, o ne leley. O däl. Karoçi. O şon ýaly bolýar, o on on ýa mesele däl. Karoçi şuňa bir aý polny toý tegelejek bolýar, näme etjek bolýar, podrad bir aý. Bir günem boş iýmine şataýda. Aha. Eý, şu çysada toý gelýär. Menem aljyrap, nesibeň bar eken diýjek bolup, çöregiň bitin eken diýipdir. Şuňa, agam nesibeň bar eken, boş şu gün daş diýjek bolup, agam, çöregiň bitin eken diýipdir ne agam. Aý gitdi agam bu. Aý gülüp, gülüp adam aljyrap bilýär-de, käbir begenmän bilýär, bileň. Ýa, bu başganyň dot boldy.

Ony kim biler yo yerbe yer. Şu
hemme şu sungat işgärlerine, şahyrlara, diktorlara islendik arzuw edýän. Allajan jana sag bolsun. Ömürler uzak bolsun, işler üstünlik. Hemmem şu maňa işleyen studiyada oglalar var, yardım edip kömek edýänler, klipçiler, olara da jene sag bolsun aýdasym gelýär. Onda şu Mikey dagy edip berdi, Mikey. Ha. Mekan Kakaýew. Gel aýdymy aýtjak diýenoklar da. Çünki her kim özüne bir gelişäjek zat saýlaýarlar da. BKM-de şow bar, bu bar, Ataş Jumaýew. Hemmeden sag bolsun aýdasym gelýär daş ogrulara sag boluň. Munuň üçin ýaly biraz asuda ýurtda ýaşaýarys da, elhamdülillah, Hudaýa şükür. Görýäňiz daşynda bolup ýören zatlar. Bizde indi Hudaýa şükür aýdym aýdyp toýa baý Döwletimiz bar-da, ýurdumyz bar. Şu gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz janlary sag bolsun. Ömri uzak bolsun, elmydama başy dik bolsun. Indi biz şeýdip arkaýyn goşgy açan. Görýäňä? Aýdym aýdýar, toý gatnaýar. Asudalyk. Hawa, asudalyga Hudaýa şükür, elhamdülillah. Şuny gözel ýurdumyz bar. Gadyryny bilmeli şu. Hawa. Arkaýyn aýlanýaň, toýa gidýäň. Seňem janyň sag bolsun agam. Sag bol. Hemişe görenime şatdyr. Bar si diýene. Sana da öyle. Onun için.
Toydan ayırmadın.
Hava.
Dine toy bolup dursun.